Smile Sir, croeso i Grochen Disney. David dw i. Ac April dw i. A da ni wrth ein bodd efo popeth Disney. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei parciau, Ai hyd? Dewch i mewn.
Wel, croeso nôl bawb, croeso nôl i Grochán Disney. A helo April, sut wyt ti heddiw? Wel, iawn diolch, dw i'n eistedd yma efo gwydriad o Prosecco. Wyt, a fi hefyd. Efo ci bach hefyd. Ie, mae gynnon ni gi newydd yn y tŷ ar hyn o bryd. Dim ond deuddeg wythnos oed ydi o. Ie, a be ydi ei enw? Crackerjack ydi ei enw. Dim cyfeiriad at Disney, cyfeiriad at ganu gwlad ydi o. Ie, cyfeiriad at Dolly Parton. A wel, siarad am Dolly Parton, wnest ti ddangos i mi clip ar-lein efo Dolly Parton ar tywysogesau Disney yn Disney World o'r wythdegau. Ie, am y pymthegfed pen-blwydd? Ie, y pymthegfed pen-blwydd o'r Parciau yn Florida. Yr oedd hi'n canu nine to five efo'r tywysogesau ac roedden nhw'n gwisgo sbectol ac yn eistedd o'r deipiaduron. Roedd 'na goreograffi ar y desgiau. Doedd Dolly Parton ddim yn dda iawn efo dawnsio, felly roedd y tywysogesau'n dawnsio... o'i chwmpas hi. Ahem! Ac roedd y tywysogesau'n ymuno â hi fel Snow White, Cinderella ac ati. Sleeping Beauty.
Wyt ti'n gwybod yr enw Cymraeg am Sleeping Beauty? Ydw. Y, yym, y dywysoges hir ei chwsg. Literally, the princess long her sleep. Da iawn! Felly roedd Dolly Parton yn dawnsio efo'r Tywysog Gesau ac yn y pen draw... O! O! Yym y y s- y saith corrach! Ac roedd Grumpy yn dawnsio efo Grump! Humph humph working nine to five Yn humph humph union, ie ie. humph! Clip bendigedig, yy rhaid i chi wylio'r clip ar-lein os dach chi ddim wedi gwneud hynny eto. Reit, gawn ni symud ymlaen, April? O reit, y y bennod! Felly, ein segment cyntaf heddiw, newyddion am ffilmiau. Felly, David, ti gyntaf. Wyt ti wedi clywed rhywbeth am Wish? Achos dwi ddim yn gwybod unrhyw beth o gwbl am Wish. Wel, achos does 'na ddim llawer o wybodaeth ar hyn o bryd, rili. Mi wnaeth Disney gyhoeddi rhag hysbyseb am Wish ym mis Ebrill, a doedd 'na ddim lot o wybodaeth yn y rhag hysbyseb, ond mae'n edrych yn ddiddorol iawn, iawn. Dwi'n meddwl bod steil y ffilm yn gyffrous iawn. O, ie?

A Chippendale Rescue Rangers, tipyn bach. Wel, dyna ffilm sy'n ffilmio'n fyw. O, ie. Ond mae Chip yn hen ffasiwn a mae Dale yn y ffasiwn modern. Yn union.
Mae plot Wish yn ddiddorol iawn achos maen nhw'n deud y stori sut gaeth y seren ddymuno ei chreu. Y seren ddymuno y dymunodd Geppetto arni, y seren y dymunodd tywysogesau Disney arni. Be ydi ei stori, sut wnaeth hi gael ei chreu? Felly mae'r ffilm yn edrych yn ddiddorol iawn. Ro'n i'n edrych ymlaen at weld y ffilm hyd yn oed yn fwy achos mae Disney Film Studios yn dathlu 100 mlynedd eleni. O, wrth gwrs! Ie, mi gaeth Walt Disney Studios ei agor yn 1923. O, waw! Yr enw gwreiddiol oedd Laugh-O-Grams Studios ac yna Disney Brothers Studios. Fel Walt a Roy Disney? Yn union, ie.
Ac yn y diwedd Walt Disney Studios. Ei ffilm animeiddiedig lawn gyntaf oedd Snow White and the Seven Dwarfs, wrth gwrs, wedyn Pinocchio, Alice in Wonderland, Lion King, Frozen ac ati. A'r ffilm nesa ydi Wish! Mae 'na ewythr sy'n siarad yn y ffilm. O! Waw!
Am anhygoel! O dwi'n hoffi geifr.
Yn union! Ac ac mae'r ffilm wedi'i lleoli ar benrhyn Iberia, rhwng Sbaen a Phortiwgal, a dw i wrth fy modd efo diwylliant Sbaen a Phortiwgal hefyd. O, dw i jyst yn edrych ymlaen at y ffilm. Oes 'na unrhyw newyddion am ffilmiau arall? Dim ffilm, ond rŵan ar Disney Plus mae 'na gyfres newydd o'r enw The Muppet Mayhem. Wrth gwrs, a be wyt ti'n feddwl o'r Muppet Mayhem? Ro'n i'n gyffrous am Muppets Mayhem, ond ro'n i'n siomedig. Welish i ddim ond y bennod gyntaf i fod yn onest. Mae 'na gyfres llawer gwell am y Muppets. Y gwreiddiol, wrth gwrs, ac hefyd cyfres eitha diweddar lle mae gan Miss Piggy ei sioe ei hun yy sy'n hmm. cadw rhywfaint o hiwmor greiddiol ym Muppets. Yeah. Mae'r cyfres honno ar Disney Plus hefyd. Ydy, ond yn ffodus dw i'n cytuno. Roedd The Muppets Mayhem yn ddiflas iawn i mi. A dw i'n hoffi'r Muppets hefyd. Ond mi ddylwn ni drio'r gyfres ddiweddaraf. Hefyd heddiw, rhaid i ni siarad am Peter Pan a Wendy. Mi wnaethon ni wylio Peter Pan and Wendy ym mis Mai. April, be oeddet ti'n feddwl o'r ffilm? Dw i'n hoffi'r ffilm. Mae hi'n tipyn bach yn dreisiol ac eitha' tywyll, so o'n i wedi hoffi gweld mwy o liw a hud Really? A tybed be maen nhw'n trio'i gyflawni efo onglau'r camera? Roedd 'na lot o onglau gwahanol a diddorol yn y ffilm. Mm. O, dw i'n hoffi'r actores sy'n chwarae Tinkerbell, a be ydi ei henw? Ie, roedd hi'n wych, Yara Shahidi. O, diolch.
Mae'n neis i weld Tinkerbell fel tylwythen deg haul, dim yn genfigennus. Do, mi wnaeth hi sefyll allan i mi am y ffilm. A dw i'n cytuno am y tôn, roedd y ffilm yn dywyll iawn heb unrhyw hud. Ac roedd y ffilm yn gyflym iawn, mi wnaeth y ffilm dwrio ar draws sîn ar ôl sîn ar ôl sîn. Do, do.
Mae'n werth gweld y ffilm, Jyst ar gyfer y logo newydd ar y dechrau. Ie. Dwi'n dal i gofio gweld y logo 3D am y tro cyntaf efo'r ffilm Enchanted a mi gesh i fy syfrdanu. Ac mae Disney wedi neud o eto. Mae logo ar ddechrau Peter Pan a Wendy yn anhygoel. Ie. Logo am y canfed pen-blwydd.
Yn y diwedd, cymaint a dw i'n caru'r Peter Pan animeiddiedig gan Disney, a chymaint a dw i'n hoffi'r fersiwn yma, mae'n well gen i Hook efo Dustin Hoffman a Robin Williams, mae'n well gen i'r hud a'r cymysgedd o dywyllwch a hwyl, Hook ydi'r fersiwn gorau o Peter Pan i mi. Digon teg.
Unrhywbeth arall? Gawn ni symud ymlaen? Un pwynt arall cyn i ni symud ymlaen. Yn ein pennod cyntaf, mi wnaethon ni ddeud bod hi'n posib bod Ali'i Cravalho yn chwarae Moana yn ffilm maen nhw'n ffilmio'n fyw. Oh, yeah. Da ni wedi dysgu bod Ali'i Cravalho ddim yn chwarae Moana. Mm -hmm. Mae hi'n un o gynhyrchwyr y ffilm. Mm -hmm. Mae Disney wedi cyhoeddi castio agored i ffindio Moana yn y ffilm. Yn ddiddorol, diolch April. Be rwan? Ein segment nesa, newyddion parciau! Roedd Disney yn hysbysebu llawer am eu dathliadau calon gaeaf. Dim ond mis Mehefin ydy hi! Wel ie, mae gan ffaniau Disney obsesiwn mawr efo calon gaeaf. A dros mis Mai roedden nhw'n hysbysebu Halfway to Halloween yn y parciau Disney. O! Mae'n ddrwg gen i, dwi'n dallt rŵan, Halfway to Halloween. Ie, mae Calan Gaeaf yn fendigedig ym mharciau Disney, ond sgen i ddim diddordeb o gwbl mewn fynd i'r parciau Americanaidd dros Calan Gaeaf. Mae'n debyg bod y parciau yn brysur iawn. Mae gan y parciau yn America bartïon mawr gyda'r nos dros Calon Gaeaf. Maen nhw boblogaidd iawn. Felly, mae Disney eisiau dathlu yn gynnar eleni. Mae'n well gen i Galon Gaeaf ym Mharis. Ie, efo ei haddurniadau! Wyt ti'n cofio pan oedden ni yn Disneyland Paris cyn y pandemig? Mi wnaethon ni gerdded ar hyd yr afon yn ymyl y gwestai yn Disneyland Paris. Roeddwn ni'n yfed coffi pumpen sbeis, roedd y tywydd yn ffres ac iach. Mae'r hydref yn briodol yn Ffrainc. O ydy, mae'n boeth iawn yn Florida yn y hydref. Ac hefyd, mae'n well gen i yr addurniadau ym Mharis. Hefyd, mae gen i ddiddordeb yn y parc yn Hong Kong achos maen nhw wedi trio agor Scare Mazes yn Hong Kong Disneyland. Mae Scare Mazes, neu Drysfeydd Dychryn, yn boblogaidd iawn ym mharciau Universal yn America, ond Hyd a gwn-i, sgan Disney ddim diddordeb mewn dechrau drasfeydd dychryn a neu parciau Americanaidd, ond maen nhw'n eu trio nhw yn Hong Kong Disneyland, ac maen nhw'n edrych yn ddiddorol iawn, iawn. Brawychus iawn! Efo cymeriadau fel Doctor Facilier o The Princess and the Frog, y Cwningen Wen o Alice in Wonderland, dieflig iawn hefyd! Ella mai gan Hong Kong Disneyland ganiatad i ddechrau drosfeydd dychryn, achos maen nhw'n rhy frawychus i bobl Americanaidd? Mae'n bosib.
Faswn i ddim yn cymeradwyo Gwylio unrhyw clipiau ar-lein efo plant yn y tŷ, ond os dach chi'n oedolyn, mae'r clipiau o'r drysfeydd dychryn yn Hong Kong yn ddiddorol iawn. Unrhyw newyddion arall o'r parciau? Mae gen i un dar arall. A fi hefyd.
Mae fy narn yn frawychus hefyd. O, ydy!
Wel, ym mis Ebrill, Mi aeth y ddraig o'r sioe ffantasmic yn Disneyland California ar dân. O ia, dw i'n cofio. Mae Disney wedi cyhoeddi bydd Ffantasmic ddim yn dychwelyd tan fis Medi. Brawychus wir! Roedd y lluniau a chlipiau ar-lein yn crazy. Mm, oedden.
A be ydy dy ddarn, David? Wel, yn anffodus i ffaniau Star Wars, mi gaeth Star Cruiser ei gau. A gwesty enwog o Star Wars oedd Starcruiser. Mi gaeth ei agor y llynedd yn Orlando, ond roedd o'n ddrud iawn, ac roedd rhaid i chi aros yn y gwesty am ddwy noson.
Wel, wel! Ydw i ddim yn hoffi Star Wars o gwbl. Sgen i ddim diddordeb mewn gwesty Star Wars, yn enwedig am ddwy noson. Wel, mae pobl yn cytuno, hyd yn oed pobl sy'n hoffi Star Wars. Newyddion mawr am myd Disney y mis yma? Iata! Dim segment ffeithiau y mis yma, bawb. Da ni wedi siarad am lawer. Do!
Felly, dw i isio deud diolch i bawb am wrando. Peidiwch ag anghofio ein dilyn ni ar Instagram, YouTube a Facebook rŵan hefyd! Ia, plis!
A dudwch wrth eich ffrindiau os gwelwch chi'n dda. Gadewch adolygiad i ni ar eich platfform podlediad, mae'n helpu eraill i ddod o hyd i ni hefyd. A diolch i Gwawr Dafydd am ei help efo'r sgript fel arfer. Wela i chi fis nesa. Hwyl fawr bawb! Hwyl!
Mae'r bennod hon o Grochan Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog. Hawlfraint Crochan Disney 2 dim 2 tri. ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch i Gwawr Dafydd, ein tiwtor ar ein taith. Wela i chi yn fuan. Woo!
Oh boy!
Oh boy! You just made the outtakes, thank you.